Il-mamà ta' Audrey timrad bil-kanċer. Lejn l-aħħar. Xi kultant ma kinitx tagħrafni. Meta waslet fil-aħħar u kienet issaqsini lil Audrey li ma nara. U għall-ewwel kont ixxokjat qed mela din aqqas qiegħda tagħrafni. Imma mbagħad speċi Bil-għajnuna tan-nies professjonisti li għenuni ħafna min-naħa tal-ħospis, fhimt u qaluli jisma' qalu li dika bħalissa tkun isa kienet tiġi u tmur ma mhux dejjem kien ikun ħaċar. Jew inkella tistaqsini tgħidli, taf xi ridek tagħmel tgħidilha lil Odri għajdilha ssajjar li il-ful bil-kosksu. L-aħħar ġimgħa Qabel ma mietet, qaltli hekk, għedtili iva iva sa ngħidilha, għax kont innutajt illi meta l-ewwel darba meta meta qaltli u l-Odri li ma nara, għedtilha u qiegħda Odri jien Odri u qisha bħal fatta nħasdet. U ndunajt li isni hekk isni mentalment gerfixta xi ftit għad ma nerġax nagħmilha. Is-saħħa tal-hospice Żammewha d-dar. Dik kienet ix-xewqa tagħha li tmut fl-għożża tal-familja u hekk il-Bambin ta' grazzja tagħna, grazzja kollha kemm aħna li tmut kif xtaqet. Il-ħospis kienu magħhom il-ħin kollu. U qabel ma veru tesperjenza l-għajnuna tagħhom ma tkunx taf jiġifieri. Mingħajr il-hospice ma naħsibx li kien ikollha daqshekk esperjenza ta' kumdita ħanejtek ġo dar istess. Għaltinna fiex nistaw nejnukom. Għalt li l-ewwel ħaġa għalt li li qed nara li għandek bżonn sodda speċjali. Kont Kienet sewwa għalija u sewwa għal mama għax kienet aktar komda anke saqqu speċjali minħabba l-bed sores. Qaltli x'aktar wheelchair, qaltli x'fiex nistgħu x'apparat nistgħu ngħinuk biex iżomma komda. Għal bidu qatt id-dar magħha sakemm isset li għajna ftit imma kemm ħaddu mid-dar rrid nidħol lura x-xogħol. Qaltli nistgħu nofrulek servizz ta' carer Filgħodu. Mqar filgħodu, qaltli wara l-offsinhar, Għedtilha nara kif nirranġa ma' ta' fuq ix-xogħol, sibt sapport ukoll minn fuq ix-xogħol, irranġawli naħdem sas-siegħa u mbagħad inkompli naħdem mid-dar biex inkun mal-mama u filgħodu dawk is-sigħat ta' filgħodu kienu bdew jibatuli carrier li tieħu ħsieb il-mama. U di kienet għalija rajthom anġli. Ħa ngħidlek, għax kienet l-iktar ħaġa li kelli bżonn. They were always a telephone call away, jew messaġġ, kienet tgħidli, kien għala xi ħaġa l-ewwel lili ċempel u niggwidak jien, toqgħodx tippanikja. Aqbad u ċempilli, ikun x'ħin ikun. Aħna u qegħdin. Speċi Għalija ħassejthom dak iż-żmien kienu l-anġlu kustodju tiegħi. Audrey tibqa' tħoss in-nuqqas ta' ommha. Xorta xi kultant inkun fil-kċina u qisni moħħi ngħid ħa mmur nara tridx tixrob jew ħa mmur nara għandix bżonn xi ħaġa jew nisma' ħoss. Automatically nitlaq minn idi ħa mmur ħa naqbad ngħid jien fejn sejra. Il-mami mhix hawn. Għal dawn il-familji, Alla ħares ma kienx il-ħospis. U għal-ħospis, Alla ħares ma tkunx int. Grazzi tal-li seċċemper.